Hakha peng uk hruainak kongah Hakha Kawngsi nih cathanh an chuah. Zapi sin thawngthanhnak Hakha peng dothlennak cu Chinland Defence for Hakha Kawngsi in kalpi ding tiah Hakha peng dothlennak minung zapi tonnak le lungtlinnak in kum thong nih le kum kul le kum hnih mei nikhat ni ah biachahnak tuah a si cang. CDF-Hakha kumkhat tlin cantuak March kul le khat le a voikhatnak CDF-Hakha Council EC le OC meeting zong CDF-Hakha chungtal dihlak minung zali leng Hakha penghmun pakhat ah kumtong ni le kum kul le kum ni May kul le ruk sawmthum tiang lunglai nga in kan tuah i a tanglei bantuk in zapi sin ah thawngthanhnak kan hun tuah. Pakhatnak, CDF-Hakha Council cu MIE, Senthang, Zokhawpeng le Hakha Kawpi chung dihlak fanh in dothlennak caah tuahmi a si bantukin cu Hakha peng ahcun CDF-Hakha Council lawnglawng do a tlami dothlennak bu a si. Pahnihnak, CDF-Hakha Council hmunhma chung kilvennak, hmunhimnak, Phunsernak, zatlang uknak le biaceihnak kong vialte ah dothlennak caan chung cu CNF-CNA dirpinak he CDF-Hakha Council nih ṭuanvo a lak cang lai. Pathumnak, Mi Aung Hlaing le a ralhrang ralkap hna cu ralhrang an si caah mizapi sin in uknak a kan chuh ni kumtawni le kumkul le kumkhat February ni khat ni thawk in an tuahmi vialte cu dotla an si lo. Palinak, kum tawngni le kum kul le kum khe February nikhat in mizapi kut ah nawlngaihnak a phak hlan tiang ralhrang cozah sac nih a tuahmi vialte cu dothla lo an si caah hrawh le nawn a si lai leng ah kum tawngni le kum kul le kum ni June nikhat ni thawk in ralhrang cozah sac rianṭuannak siseh Cu rianṭuannak ah aa telmi le tha a pemi vialte cu mizapi, ram le miphun caah ṭih a nungmi ralhrang le an rianṭuannak a si tiah dantatnak tuah an si cang lai. Panganak, dothlennak caan chungah mizapi zulh awk hna zong council nih a her ning in a chuah lengmang cang lai caah nan zul cionak lai thawng kan in thanh hna. Cu bantukin mizapi theih awk vialte cu Chinland Defence for Hakha timi le Hakha Campaigns for Justice timi Facebook page ah zoh khawh lengmang a si lai. Sianginn a kai kho lomi ngakchia ei million hrawng an um tiah Save the Children phu nih a thanh. A luancia kum hnih chungah COVID-19 rai ruang le Ralkap nih hramhram in uknak a lak hnu ah a chuakmi buainak ruangah sianginn pawl khar a si i sianginn a kai kho lomi ngakchia azet hi letnih a karh caah cheukhat hmunhma hna ahcun sianginn apnak zatuak 80% tiang a ṭum tiah June nikhat ah Save the Children nih a thanh. Atu lio caan ah ngakchia 7.8 million hrawng a leng ah an tlong soso tiah a chim. A luancia kum chung ah sianginn siasiama te siangngakchia pawl kahdohnak an ton caah siangngakchia a tam deuh cu sianginn an kai ngam ta lo. Cheukhat hmunhma hna ahcun sianginn hna a um te lo ruang ah a si tiah a thanh. Kumthong ni le kum kul le kum khat May thla thok in kumthong ni le kum kul le kum hnih April thla tiang ah sianginn chungah kahdohnak voi zani le voi sawmruk a cang i cu chungah sianginn za le sawmkua hi cu sianginn tualchung le a pawngkam ah puahnak a chuah hi a si. Cu bantuk in sianginn tualchung ah a puak khomi thilri voi li hmuh a si. Sianginn hi voi sawmthum le voi thum khangpiak a si i siang cachim le sianginn rianṭuntu pawl kahdohnak hi voi hra a cang. Atu March le May thla chung lawngah sianginn chungah hriamtlai phu pawl nih hmunma khuarnak an tuah hi voi hra a si cang tiah Save the Children cathanhnak ah ai tel chih. Sianginn lengah a tlong sawsawmi million tampi ngakchia hna sianginn kai kho ṭhan dingin tuahpiak an si lo ahcun hramhram in rianṭuanternak tal in no liote ah i ṭhitumnak a chuak kho. Cucaah hriamtlai phu hna nih sianginn pawl kahdohnak tuah bak lo dingin Save the Children nih nawlnak zong a tuah chih. Palawa peng Apaungta khuami cheukhat sac ralkap nih an tlaih hna.

Supo tawngah an tuk an vel hna hnu ah an tlai hna. Cheukhat cu an tlai hna i a cheu hrawng cu SAC ralkap 289 camp ah an chiah hna tiah khuami hna nih an chim. An thlahmi hna cu khua ah um ngam lo in Yatchangwa kam Tayattaw le Palawa ah an zaam tiah theih a si. An thlahmi hna cu khua ah an um ngam ti lo. Khuami Chin miphun pawl cu Yatchangwa kam ah an um. Rakhine miphun pawl cu Palawa ah an zaam. SAC ralkap cu Abawngta khua ah umhmun an khuar tiah khuami pakhat nih a chim. A luancia May kul le ruk ah Abawngta khua kam ah SAC ralkap le AA kar kahdohnak a chuah hnu in

Nizan May sawmthum le khat le nihin June ni khat ah vakok CNDF le tangti hna nih an ka do hna i SAC ralkap pasarih an thi i mipi ralkap lei in pakhat an nunnak a liam pahnih hliam an tuar tiah theih a si. Nizan chun sumlam hleini ah kanmah mizapi vengtu ralkap phu fan nih SAC ralkap security an nga nak hna cu thli tein an vaka hna Anmah lei cu thazaang za le sawmnga hrawng an si caah an tam tuk. Angsu pam phungki sianginn chungah a ummi zong an um. A leng ah a ummi zong an um. Khuapawng kam cu naih deuh in kan kal i a naih nawn tein kan ka hna. Sumlam pali a luan hrawng ah voikhat kan ka ṭhan. Zahan zan cu a leng hrim an rak chuak ngam lo. Phungki sianginn pawng sianginn chungah an umnak an i ṭhial. Nihin zing sullam pahra le cheu hrawng zong ah voikhat kan kah ṭhan hna. Kanmah lei ralkap nih kan hmuhning ahcun sac ralkap pasarih an ril ko khi kan hmuh. A phei ah a khenmi, hliam a tuarmi zong an um. Kanmah lei ralkap PDF kale pakhat an nunnak a liam i pahnih hliam an tuar tiah Vokok CNDF ṭuanvo ngeitu pakhat nih yangkong khatit ah a chim.

sac ralkap chimphuannak nawlngeitu general zaw min chun nih cun ralzam dirhmun a phanmi hna caah minung hawidang cung har tonmi bawmhnak pek khawhnak ding caah ngo ino phu hna he lungtlinnak kan tuah bantukin bawmhnak a phak khawhnak ding ah kan tawlrel lai tiah rfa ah a chim sac ralkap nih nawlngaihnak an lak kumkhat chungah civil mi thah a tongmi cu minung zani le sawmli le pakua le hliamhma tuarmi za le sawmkua le pariat an si i tlaikhi a tongmi zathum le kul an si cang tiah kcsn nih an cazin ah an langhter federal democracy phunghrambunh a simi chain governance nga dingin icncc nih ai zuam Interim Chin National Consultative Council ICNCC nih Federal Democracy phunghrambunh a simi Chin Covenant nga khawhnak ding caah kan i zuam lio a si tiah May sawmthum ah cathanh a chuak. Caan karlak Chin ramkawl cozah dirnak kong tal in caan karlak uknak, phungsarnak le biaceihnak rian pawl ṭuan khawhnak ding caah Chin Covenant phung a hramṭialnak comedy dirh in rianṭuan a si tiah theih a si. Chen Kavanagh phung a hram a ṭialnak comedy sin in single test draft a chuah tikah ICNCC nih ceimai ṭih awk a tlakmi Chinram hriamtlai phu pawl he biaruahnak kaupi ngei hnu ah zapi hnatlaknak in fehter le langhter a si te lai tiah a chim. Chin Covenant phung a hram ṭialnak committee sinah chuahpimi phung a hram pawl cu single tax draft ser khawhnak ding caah Chin Covenant phung a khawmhtu committee cu phu kip in palai pahnih in minung pariat ni tawlrel a si lai tiah ICNCC nih a thanh.

Cun a pawngkam ram ah a zammi thong sawmli le zahnih hrawng an um i biakinn, phungki sianginn, sianginn le mipi umnak inn thonghleihnih le za sarih leng hrawhpiak a si cang. Myanmar ram hmun kip ah kahdohnak a fah bantukin kahdohnak ruangah Mipi pawl harnak an tuar khun tiah an ṭial. Cucaah hliamhma a tuarmi hna kilvennak le limhan ngei tein caan an hman ṭhan khawh nakhnga a rannak in bawmhnak an her tiah UNOCHA nih ralrin a pek hna. Kum thong hnih le kum kul le kum hnih March thla tiang ah bawmhnak pek ding tiah ruahdamh a simi chungin 41% cu mipi 2.6 million sin ah bawmhnak pek an si cang tiah UNOCHA nih a langhter. Asinain eidin, datsi, ruakhamnak le a rannak in a hermi thilri pawl le thilman a kaimi hi bawmhnak a petu hna caah thinphan a si tiah a chim. April thla thawk in Rakhine, Kachin, Thlanglei Shan le Karen hna ah ruah a teh tuk ruangah ralzaam camp hna cu an ruahkhamnak a rauh i harnak an tong chin tiah a chim. Rakhine ram ah a ummi ralzaam camp ah a rannak in sak ṭhan colh a haumi inn zanga le inn sawmnga chungin zani le sawmsarih caah founding bomb a si ko nain a tangmi inn remṭhannak ding caah US dollar 2.4 million a tlau ri tiah a chim. Kum tong ni le kum kul le kum hnih kum caah bawmnak chung in thlanga tiang ah bawmnak 10% lawng a si i atu lio herbau mi he tahchun a sia cun US dollar 740 million hrawng a tlau ri tiah a chim. Tukum caah bawmhnak atu bantukin a tlau rih a si i founding a ṭha tein hmuh a si lo ahcun fur chung ca bawmhnak hi ṭhum chung a hau men lai tiah UNOCHA cathanh nak ah ralrinnak ai tel.